Ирон адӕмы рагон историйыл хъуыды кӕнгӕйӕ, цӕстытыл ауайынц нӕ уӕздан ӕмӕ хъомысджын фыдӕлтӕ, ацы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы, ахӕм ӕвадат кӕмтты, тызмӕг ӕрдзы уавӕрты, уыйбӕрц арф хъуыдыджын ӕгъдӕуттӕ чи ххӕст кодта. Фӕллад нӕ зонгӕйӕ ӕрвылбоны ӕхсидгӕ архайдӕй фидӕны бындуртӕ афтӕ бӕстон чи арӕзта. Ӕнусты сӕрты ӕрхызтысты нӕм, рагон фӕлтӕрты удвӕллой ӕмӕ къухты хъарм чи хъуыды кӕны, уыцы мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ. Иры хӕхбӕсты абон дӕр цӕры ӕвидигӕ, ӕвӕджиауы фарн. Арвӕй зӕхмӕ чи ӕрцыд ӕмӕ зӕххӕй та уӕлӕрвтӕм чи хӕццӕ кодта. Уыцы фарн тауӕг уыдис ӕгас ирон ӕхсӕнад, нӕлгоймагӕй, сылгоймагӕй. Алы комы, алы хъӕуы цард фидыдта адӕмы ӕгъдау ӕмӕ ӕфсармӕй. Уыцы цард чи рыййӕфта ӕмӕ йын ӕвдисӕн чи уыдис, уыдоны зӕрдӕтӕ абон дӕр рухс кӕнынц сӕ мысинӕгтӕй. Уымӕн ӕмӕ, кӕд цыфӕнды уӕззау куыст кодтой адӕм, уӕддӕр ӕмткӕй райсгӕйӕ, ирон хъӕубӕсты цард алкӕмӕн дӕр йӕ удварн хъӕздыгдӕр ӕмӕ сыгъдӕгдӕр кодта. ӕмӕ уыцы хорздзинадӕн ферох кӕнӕн нӕй. Ацы хъуыдытимӕ мах араст стӕм Уӕлладжыры бӕрзонддӕр хӕххон хъӕуходмӕ. Уым цардысты, кӕддӕр абон махмӕ аргъауы хуызӕн чи кӕсы, уыцы нӕртон адӕм. Ходы сӕрмӕ Урсхохӕн йӕ фаллаг фарсы, Уӕллаг комы хъӕутӕ Гӕлӕтмӕ къӕмынты зӕппӕдзты археологтӕ ссардтой цалдӕр минажы кӕуыл цӕуы, ахӕм бронзӕ конд диссаджы дзаума. йӕ рагон цӕрджыты бӕрзонд культурӕйы вдисӕн. Ходы зӕххыл та кӕд археологон куыстытӕ никуы цыдис, уӕддӕр дзы чидӕртӕ ссардтой бронзӕ конд рагон цымыдисаг фӕлындӕнтӕ. Ходы зӕронд адӕм уыцы хӕзнатӕм дардтой табуйаг зӕрдӕ, ӕмӕ-иу сӕ ногӕй баныгӕнын кодтой, ныххӕлар-иу сӕ кодтой, фӕлдыст цы рагфыдӕлтӕн уыдысты, уыдонӕн. Уымӕй уӕлдай ходы разынд, зӕххы бынты чи цыдис, ахӕм незаманты арӕзт фӕндӕгтӕ дӕр. Абоны мыггӕгты фыдӕлтӕй та фыццаг Уӕллаг Ходы зӕхмӕ фынддӕсӕм ӕнусы ӕрбафтыдысты ӕфсымӕртӕ Хъайтыхъ ӕмӕ Теде. Рӕстӕг цыди, ходы кой дӕрдтыл айхъуыст, ӕмӕ ӕфсымӕрты фарсмӕ ӕрцард сидӕмоны байзӕддаг дзугкой. Фӕстӕдӕр ӕрбахуыдтой цӕрынмӕ се рдхӕрдты, Дыгургомӕй Гатейы, Асыйӕ Созайы ӕмӕ Саухалы, Луарӕй Джерджийы, ласӕй та Тутчины тыххӕй ходмӕ балыгъд Тарамоны фырт Едзи. Афтӕмӕй ходонтӕ байсты авд мыггаджы. Цард размӕ куыд цыдис, афтӕ адӕм фылдӕрӕй-фылдӕр кодтой, ӕмӕ мин астсӕдӕ фӕндзай фыццӕгӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ дзы уыдис Цыппор ӕртӕ цӕрӕг хӕдзары, фондзсӕдӕ дыууын ӕхсӕз адӕймаджы. Мин фарӕссӕдӕ фыццӕгӕм азы адӕмы нымӕц схӕццӕ ӕхсӕзсӕдӕ фӕндзаймӕ ӕмӕ цардысты нӕ уацхӕдзары. Абон, хъыгагӕн, кӕддӕры кадджын нӕргӕ хъӕубӕстӕ сафтид. Йӕ раздӕры хъӕууынгтӕ бӕрӕг дӕр нал сты. Йӕ фараст мӕсыгӕй ма баззад ӕрмӕст иунӕг. Фӕлӕ нӕм афтӕ фӕкаст, цыма йӕ рагон хӕдзӕртты къултӕ нырма бирӕ цымыдисаг цаутӕ хъуыды кӕнынц ивгъуыд бонтӕй. Цыма сӕ фӕнды фӕхӕццӕ кӕнын абоны фӕлтӕртӕн, ам цы вӕджиауы фарн баззад, уый. Ӕмӕ нӕ бафӕндыд лӕмбынӕг байхъусын йӕ рагон царды хабӕрттӕм. Уый тыххӕй мах ахуыдтам немӕ уӕлаходмӕ Хъайтыхъты Риммӕйы. цӕмӕй нын уый йӕ зӕрдиаг мысинӕгтӕй баххуыс кӕна, нӕ фӕнд сӕххӕст кӕнын. Мӕнӕ ацы къулӕмӕтты та дон нырыккон адӕм амад не сты. Ам бирӕ нозты размӕ цардысты мӕнмӕ гӕсгӕ, стӕй куыд фехъуыстон историйы хабӕрттӕ дӕр, уымӕ гӕсгӕ ам цардысты алантӕ. Ермеле хайтау нырыккон хӕдзари амизыр ефтон езити аксой од бинонтӕ абон дзы цӕрӕг нали. Ер мӕнӕ ацы диссаджы дуртӕй ӕмӕ тӕй уыди къӕртити гӕнах. Къӕртитӕ цӕмӕн уымӕн ӕмӕ ходы мыггӕгтӕ цалдӕр арты дихтыл хицӕн кодтой. Ӕмӕ дзукойты мыггаг уыдысты къӕрджитӕ Тъаройтӕ ӕмӕ гагатӕ. Мӕйӕй уыди къарджиты гӕнах. Ам фалдӕр ӕртӕккӕ калд у, фӕлӕ дзы уыди дыууӕуӕладзыгон хӕдзар. Ӕмӕ дзы зырыййӕфтон зӕронд ус Хъайтыхон Гыдӕй. Йӕ риугӕр Гыдӕй кой скодтон, ам диссаджы сылгоймӕгтӕ уыд ацы хъӕу. Уалы хъӕуы сӕрӕй райдай уӕд Хъайтыхъты Гатеты чызг уыди Веришкӕ. Дарддӕр куы дзурӕм, уӕд Мара Ӕгъуызарты Джерджиты ус, Верочкӕ Сагарян. Мӕхи фыды хо Солинка та уыди йӕ хӕрзфайнус, уыдон дӕр цардысты хъӕуӕстыл. Уӕдӕ мӕнӕ ам царди Таболты чызг Сарабийы ус Зукойты Вера. Уый дыууӕ къухӕй бахуыд къаба. Ӕвӕццӕгӕн, джиппы уагъд дӕр ахӕм не сӕфтӕ ис. Ӕндӕр зӕгъдӕг, йӕ цот дӕр афтӕ кусаг рахастой. Фӕлӕ хъӕуы мидӕг йӕ зиды сонайын, ӕвӕццӕгӕн, ӕмбал не ссардзынӕн, ник мачи мӕн фӕхӕрам у. Сона уыди мӕнӕ Нарты Сатана Нартӕн куыд уыди. Уый куырыхон зондӕй, уый уынаффӕтӕй, уый таурӕгътӕм раныхӕстӕй. Хёдонмӕ чи каст, мӕ Хёдон раст чи хъомыл кодта, махӕй уыцы кӕстӕртӕй, ӕвӕццӕгӕн, ахӕм ничи разындзӕн. Мӕнӕ искӕй бафхӕрдта, искӕмӕ налвыдтӕ ныккалдта, искӕй фыд кой ракодта. Уыцы хъомылдзинад махӕн уыди иумӕйаг, хъӕуы мидӕг.
Хор сылгоймаг фӕлмӕн хур у, бинонтӕн сӕ зӕды хай у, дзырдтой фыдӕлтӕ. Усӕй цӕуы хӕдзары бӕркад ӕмӕ лӕджы хорз. Бӕсты фидауц сылгоймаг у, зӕгъгӕ. Ирон адӕммӕ бинонты хсӕн дӕр ӕмӕ ӕхсӕнады дӕр сылгоймаг ахста стыр ӕмӕ кадджын бынат. Сылгоймаг йӕ уӕларвон хъомысӕй адӕймагӕн боны рухс кӕй дӕтты, хӕдзары фарнымӕ ӕгъдауӕн астӕуккаг цӕджындз кӕй у, уый тыххӕй йын ирон адӕм зӕды аргъ кодтой ӕмӕ йӕ архайдтой зындзинӕдтӕй, уӕззау куыстытӕй хизын. Ирон сылгоймаг йӕ хъомыс ӕмӕ йӕ фарн рахӕссы цы хӕдзары ӕмӕ ӕхсӕнады схъомыл вӕййы, уырдыгӕй. Ӕппӕты разӕй йӕ ахуыр кодтой сыгъдӕгдзинадыл, ахуыр ӕй кодтой фсармыл. уӕздандзинадыл. Ӕрзӕм кӕй рыййӕфтон сылгоймӕгтӕ, чызджы ахуыр кодтой къухми кӕныныл. Хъуамӕ зыдтаид тъындабийын, хъуамӕ зыдтаид хуыйын, хъуамӕ зыдтаид ныхсын, итувӕрын. Цыдӕриддӕр хӕдзары сылгоймаджы куыстӕй уыдон аэровс кодтой. Уӕдӕ бахатыр кӕнут, сӕ лӕггутӕ дӕр нӕ къуырдтой. Ӕмӕ Афтӕ-иу рауади мӕ-иу йӕ рам хъӕуы бирӕ хӕдзӕрттӕ куы уыд, уӕд чызджы, чи зоны, зыдтаиккой мӕнӕ хӕстӕг сыхӕгтӕ, бынтон хиуӕттӕ. Мӕ-иу иу сӕрдӕсыфдӕс азы йыл куы сӕххӕсти, уӕд-иу хистӕр сылгоймӕгты исчи мӕнӕ цыма ӕнӕнхъӕлӕджы уыди, мӕнӕ цыма ӕнӕбар уыд, Афтӕ уыцы чызджы хъастмӕ чындзӕхсӕвмӕ кӕнӕ куывдмӕ акодта. Мӕ рхъуыды кӕнут, никӕцӕй зынди ныр, кӕцӕйдӕр мӕ уӕл арвӕй ӕрхауӕгау. Мӕ усгуртӕ ныццалхысты уырдӕм. Хъастмӕ ӕнӕхонӕгӕй, ӕппӕты разӕй ӕнӕхонӕгӕй, мӕнӕ дӕ чындзхӕссӕг кӕнынц ӕмӕ дӕм дыууӕ-ӕртӕ хатты ма ӕрбарвитой. Уый худинаг уыди, хи къахӕй ацӕуын. Стӕй дӕ хъастмӕ дӕр хонынц, уӕддӕр хъуамӕ хистӕр кӕнӕ ӕфсымӕртӕй, кӕнӕ хистӕр бинонтӕй, сылгоймӕгтӕй исчи йӕм ацыдаид. Иунӕгӕй йӕ никал агътой. Стӕй уӕдӕ дзӕгъӕлдзырд кӕнын дӕр худинаг уыди. Стӕй ӕфсармы мӕгъдау ӕппӕты разӕй йодоныл кодтой ныдзӕвгӕ нӕ хистӕртӕ.
Ирон сылгоймаг нӕлгоймаджы зӕрдӕ ӕлхӕдта канд гуыры фидауц ӕмӕ цӕсгомы рӕсугъддзинадӕй нӕ, фӕлӕ, сӕйрагдӕр, йӕ уӕздандзинад, йӕ ӕфсарм ӕмӕ намысӕй. Сылгоймаг адӕмы хсӕнмӕ цыдис ӕвӕллад ӕмӕ ӕвӕлмасхуызӕй. Йӕ фӕлгонц, йӕ дарӕс зӕрдӕмӕдзӕугӕ, йӕ буар, йӕ цӕсгом хӕрззылд, йе уӕнгты базмӕлд ӕнцад ӕмӕ сӕрыстыр. Абон лӕджы уырнгӕ дӕр нал кӕны, ацы ӕдзӕрӕг зӕххытыл кӕддӕр цард цӕджджинагау кӕй фыхти, ӕмӕ дзы дзыллӕ адӕм кӕй тухӕн кодтой, кӕй архайдтой ам сӕ фарн байтауыныл, сӕ фӕстӕ рӕсугъд фӕд ныууадзыныл. Ӕмӕ сын уый ӕнӕмӕнг ӕнтысгӕ дӕр бакодта. Ӕвӕццӕгӕн, уыцы фарн нӕ уадзы абон ног фӕлтӕрты ферох кӕнын, ам цы хӕрзӕгъдау, уӕздан ӕмӕ кадджын адӕм цардис, уыдоны.
Ӕз хӕдзары фӕуртасӕд азы. Ӕз абыр рыййӕфтон цалдӕр фӕлтӕры. Ӕз кӕй рыййӕфтон, мӕнӕ ацы хъӕу. Ацы хӕдзары дӕр, нӕхи хӕдзары дӕр, нӕуи дӕр. Сылгоймагӕн йӕ хӕс уыди хӕдзары мидӕг бинонты дарын сыгъдӕг. Хъуамӕ сӕм уыдаид пахаринаг афоны, хъуамӕ йӕ дарӕс сыгъдӕг уыдаид. Нӕлгоймаг кӕд уыди хӕдзардарӕг, кӕд уыди кусӕг ӕмӕ бинонтӕн хӕринаг дзаума амал кодта, уӕд сылгоймаг та уыцы Ӕрбафтектӕ иронау, уыдон хъуамӕ кодтаид пъланы. Хъуыдымӕ кӕн нанайы цурмӕ цӕугӕ дӕр ничи кодта. Махӕн нӕ фӕтчыти уырдӕм уый ӕртӕ чъири куы кодта кувинӕгтӕ, уӕд ӕм бацӕуӕн нӕ уыди. Мӕнӕ афтӕ езылтӕ бапъӕзта сыгъдӕг урс дзаумӕтты. Сӕрыхъуынтӕй дӕр мӕн афтӕ мацы зындаид хъуамӕ. Мӕ афтӕмӕй скуывтой, бӕгъдысӕй, йӕ къӕхты цъындатӕ, стӕй Йӕхи-иу рагацау ныхсадта, йӕ ныхтӕй раг. Уӕдӕ мӕ фыдыфыд ой цыдмӕ дзӕбӕхӕй цӕрут, кувыны, скувыны размӕ. Уый-иу йӕ дзаумӕттӕ сыгъдӕгӕй раивын кодта, йӕ мидӕггӕгтӕ рахӕсын-иу кодта сыгъдӕг урс дарӕс, стӕй-иу йӕ ныхтӕ ракӕнын кодта зӕрондӕй дӕр, йӕ сӕр-иу ныттасын кодта, йӕхи-иу ныттасын кодта ӕмӕ-иу Афтӕмӕй ӕртӕ чъирис куывта.
Ходы хъӕубӕстӕ кӕрӕдзимӕ кодтой тынг нгом цард. Никуы сӕ уыд рох, сӕ зӕхх дзуарджын бӕстӕ кӕй у, уый. Архайдтой Хуыцауы бын сыгъдӕг ӕмӕ рӕстӕй цӕрын. Уыдис дзы бирӕ кадджын зӕронд лӕгтӕ ӕмӕ устытӕ. Уыдон уыйбӕрц уӕздан, сыгъдӕг уд ӕмӕ ӕгъдауыл хӕст уыдысты, ӕмӕ кӕстӕртӕм сӕхӕдӕг дӕр уӕлӕрвтӕй ӕртӕхгӕ зӕдты хуызӕн кастысты. Уӕллаг ход у дзуарджын бӕстӕ, сыгъдӕг уаз бынат. Хъӕуы алыварс ис фынддӕс кадджын кувӕндоны. Уыдон сты Лӕгты дзуары, Аларды, Атынӕг, Ӕвриагъд, Мады Майрӕм, Уацилла, Тӕтӕрту, фӕлвӕра, тутыртӕ, Иры хӕхты бардуаг Гуыдырты комы, хурмӕсыг, Сау хъӕды бардуаг, Хуыцауы дзуар, Тыхосты дзуар, кӕнӕ фыры дур. Се ппӕтӕн дӕр сӕ кувы ныгъдӕуттӕ ходӕгтӕ зӕрдиагӕй ӕххӕст кодтой.
Ӕз ахӕм сылгоймаг реййӕфтон. Махӕй хуыдтам Къикъица.

Уӕд-иу уӕлӕ сары цы рудзынг уыди, ой цурмӕ уртӕ гыборимӕ суади, мӕ-иу уырдыгӕй йӕ сӕрбӕттӕн систам ӕмӕ мын хӕфтӕй орджыты лӕуд ӕмӕ-иу дзорты рдӕм кувын байдыдтам, дам-иу йӕ куывд ӕрцыди. Мӕ уыцы хабӕрттӕ абон адӕммӕ аргъӕутты хуызӕн кӕсынц. Фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ, йӕ уӕд Кӕд мӕгуырдӕр цардысты адӕм, уӕддӕр удӕй мӕ сӕры зондӕй удыхъӕдӕй сыгъдӕгдӕр уыдысты. Мамӕн абон фӕндид нӕ кӕстӕртӕ дӕр йосы хабӕрттыг фехъусиккой ӕмӕ гыццыл ирон адӕм се ргом каздахиккой. Кувын дӕр хъӕуы, уарзын дӕр хъӕуы райгуырӕн бӕстӕ. Мӕнӕ бындздарданмӕ кӕм рахъомыл вӕййы, уыцы бынат уарзы. Ӕмӕ афтӕ куы зӕгъон, мӕ мӕнӕ Мах алыгътыстӕм мӕнӕ нал хъӕу. Ахӕм адӕм ӕз мӕ фыны дӕр ходы бын. Фынын дӕр ӕз никуы уынын ходетыл.
Алы комы, алы хъӕуы Ирыстоны хӕхбӕсты нӕ фыдӕлтӕ нын цы вӕджиауы хӕзнатӕ, цы кадымы намыс ныууагътой, уыдон хъӕуы фӕрнӕй адӕттын фидӕны фӕлтӕртӕм. Цӕмӕй райсомдӕр ирон ӕгъдӕуттӕ, ӕфсарм, уӕздандзинад, ирон миддуне ӕмӕ удварн Аккаг бынат ахсой нӕ адӕмы царды мидӕг. Цӕмӕй фыдӕлтӕй нын фӕдзӕхст ирондзинад, кӕддӕриддӕр уа ирон адӕмӕн куыд йӕ хӕдзары фидар астӕуккаг цӕджындз, куыд йӕ къонайы табуйагард, не гас адӕмы йӕ алыварс чи рбатымбыл кӕна ӕмӕ йын йӕ цард